Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin arsa tui taka siam dan kan en ho ve leh thung dawn a ni. Hei bowl ah hianin arsa chansawm sa, silfai sa ka dah a, tam vak lo ka siam dawn a ni. Chuan bowl hlo kan hman tur te kan lo sawi hmasa ang. thlengah hianin bawlhlo ka hman tur thenkhat te ka dah a, purun var leh sawhthing her sawmsa chan sawmsa ka dah a, chuan hmarcha pui zei phel phawk phawk ka dah bawk a, purun sen pum lian lutuk lo chan sawmsa pum khat ka dah bawk a, pum khat chan sawmsa a ni, chuan carrot pum thum vel lian vak lo chan sawmsa ka dah bawk a, Tomato chansawm sa ka dah bawk a, tomato hi a rawng hi a va mak ve kha in lo ti mai thei a, hei a vuai deuh sulh ang te khan a lang a, a chhan chu tomato hi ka dah that an ni a, a dah that dan chu video hmasa lamah ka rawn dah vek tawh kha tihian in rei tak kha a dah thei a, tomato hi a tlawm lai khanin ka dah tha a, her dip lo va, hetiang a chansawm sa ka dah ho zawk kha an ni a, hei hi tun tumah chuan ka rawn hmang dawn a, kan duh chuanin a fresh pawh kha kan hmang thei vek a ni, kha kha chu keimahni neih remchan ang ang kha ni rawh se aw. Tihianin ah hmasa berah chuanin bel kan chhuang anga chuanin arsa hi kan chhuang ngul hmasa phawt dawn a ni. Ti hianin hei kan chhumna tur vel kha ka chhuang a, ka lo chhuang sa deuh hlek a tlêmin chuan hetia vel kan chhuansat deuh hlek hnuah hianin arsa kan siam tur kha kan chhûng lût ang. Ti hian thil dang engmah kan thlâk hma khânin tlêmin kan chhuang hil deuh phawt dâwn a ni. Hetia kan chhuanhil hmasak hianin a rim tlem a han thang ve deuh hlek arsa a rim tui lo awm te kha a ti zia awm dawn a, a ti tui sawt dawn a ni. Hei kan hmuh ang hianin tui a rawn chhuah hi maw arsa atang hian hetiang amah atanga tui rawn chhuak hi kan chhuang hul vek ang. A ut loh na turin a kan loh na tur khan ti hian a khat tawkin kan chawk leh thin dawn nia. Hei kan hmuh ang hianin a tui chu kan lo chhuang kang ta a mah a hriak a mawm kha rawn chhuak tan deuh. Hetia han chhuan er hmasak hianin a hmui te kha rawn chhuak a tui duh em em a ni. Pawh a tui kha awm tawh lo reng reng kan chhuang hul vek tawh a. Hetia kan duh ang tawk a kan chhuan hul hnuah hianin tel tlem kan nei ang. A chhin that ang vel ka lei a tel hei ti hian lei tam a ngai lo va tel hi tel bul chhin that pian te khat ang vel a ni ang chuan ngun deuh in kan chawh pawlh leh ang ngun deuh in kan chawk leh ang ka thir bel hi hei a dum hi a khawk ve nasa reuh tawh lutuk a maw chuvang chuan in a det duh ve reuh tawh lutuk a chawh deuh chungchar kha a ni mai. Hei a sa pawh hmel a rawn mawi deuh tan tawh, a sen te a rawn awm tan tawh hi maw hetiang hi kan chuang ṭhian in kan la chuang deuh hlek ang. A hmui tawh lutuk a kan duh tawk tawng a chuan purun bar leh sawhting kan herh sawm sa kha kan thlak ang kan chan sa kha tlem ka thlak bang a ni ka herh thlak leh che. Pu Run Sen kan chanchaa kha kan thlak ve leh ang. Tihian Pu Run Bar leh Kaw Singrim hi kan han ti chhuak leh deuh phawt dawn a ni. Minute khat vel Pu Run Bar leh Kaw Sing leh Pu Run Sen hi kan han chuang leh ang. A rim a rawn chhuak a tui vawng vawng hle mai a rim chu. Minute that vel kan chhuang tawh a, chuan hmarcha kan chaltum sa kha kan thlak ang a, carrot kan thlak ang a, tomato kan thlak ve leh bawk ang. Tihian minute khat vel, minute khat te tanga minute hnih vel kan chhang a chuan tui kan laih tawh ang. A rim hi tui ram ram tawp tawh a nih chu. Tui kan laih tawh ang. Tui hi tam ve deuh hlek ka lei a.
Kan han chawk nawk nawk a ti hianin chi a al tur tawk kan al ang, chi hi chu kan duh al dan a zir khanin kan al hnemin kan al tlem mai dawn a nia.
Kan duh chuan black pepper te kan thlak thei bawk a ni. Kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni sela. Kan chhin lo vang ti hian chhin lo hianin kan chhuang ang. Tihianin hei kan arsa chhung chu a so bawrh bawrh tawh a, a hming dawn ṭep tawh a, arsa hi ka duh ang tawk a, la hmin lo deuh hlek avangin kan la chhuang deuh hlek ang a, hei thlai kan thlak te pawh khanin a hmel hi a ti mawi em em a, Kirot kan thlak te pawh khanin chuan a rim hi chu duhthusam in a tui a ni. Carrot kher lo pawh hi thlai dang kan duh zawng leh kan ngei nat zawng te kha keimahnin kan thlak thei a, bean te parbawr te pawh kha kan thlak thei a ni. Thlai rah kan duh zawng apiang kan ngei nat zawng zawng kha kan thlak thei vek a ni. Kha kha chu keimahni thu thu ni rawh se aw. Tihianin hei kan arsa chhung chu a lo hming ta a, a rim pawh a tui hle a, kan hmuh ang hianin a hmel lan dan pawh a mawi em em bawk a ni. Hetianga arsa chhung hi ka sawi tawh ang khanin a awlsamin a tui em em bawk a, Rangni pawn in lo siam ve theuh dawn nia, hei hetlai te hi hei a sen deuh thap a, kan han chhuan hul hmasaknaah khanin ti te pawh kha var sur loh khanin a an eng deuh, a an eng sen deuh hlek a, a ti te pawh hi. a lang mawi zawk a ni ti hianin a tui zawk bawk a ni. Rim thang leh ih vel kha a awm lo bawk a, chuanin kan neih remchang chuan tiang kan suan dawnah hianin bahkhawr kan thlak thei bawk a ni. A rim tutui zual turin bahkhawr lei sa ka lo nei remchang lo va, chuvang chuanin ka thlak lo mai ang a, tun tumah chuanin ti hian kan duh tawk ang a, gas kan off tawh ang. Kan arsa chhum chu kan lo chhum hming ta a, kan hmuh ang hianin hei a hmel lan dan te pawh hi a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui hle a ni. Bawlhhlawh hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha kan hmang lo bawk a, in lo siam ve theuh dawn nia, tuiin tih ve ngei ka beisei. Aw le tun tum video atan chuanin duh tawk leh phawt ila, video leh pekah kan za faiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in za faiin ni hman nuam, zan hman nuam vek ule.